yaşına yetmedik şunçi çagam bar. Haýyş kömek ediňler.
Sekiz çaganyň enesi Gülşat Hamyraýewany birinji bilen işden çykardylar. Ondan soň ýaşap ýören öýüni elinden aljak bolýarlar. Bu waka Çärjew şäherinde bolup geçýär. Iş elimden işimem aldylar, hiç zatsyz galdym. Maňa sereden adam ýok. Çeris tut meni bu şu jaýdan çykar kotuklary. Gülşat bolan wakalar bize şeýle düşündirdi. Çärjewde dokma senagatyna degişli ýüpek önümçiligiň pile kelepleýjisi bolup işleýän Gülşat Hamraýewany Ahmet atly tehnik işgär ahlak daşy teklipler bilen ony rahatsyz edip başlapdyr. Rahatsyz edijini şikaýat edip ýüpek önümçiligiň başlygyna ýüz tutupdyr. Emma ondan ynsanlyk derejesinde bir jogap alyp bilmändir. Ondan soň şäher häkimligine ýüz tutan Gülşata häkimligiň işgäri bolan Gülnara Hudaýberdiýewa utanç beriji sözleri jogap hökmünde ulanypdyr. Ganjyk guýrugyny bulamasa köpek yzyna düşmez diýen Gülnaranyň sözleri Gülşat üçin umyt beriji bolmandyr. Onuň hakyny gorajak ne bir gurama, ne-de bir şahys bolmandygy üçin ýüpek önümçiligi işinden iň soňunda gysylyp çykarylypdyr. Gülşat we onuň sekiz çagasynyň başyna gelenler bu ýerde-de gutarmandyr. Işden çykarylandan soň hassahana düşen Gülşata nätanyş belgiden jaň gelip, oňa tiz wagtda öýüni boşatmagy tabşyrylypdyr. Ine-ne, şu nomer, welaýat häkimlik. Men özüm hassahana düşdüm. Infarktny odeleniýede ýatandym. Şu nomerdem maňa jaň geldi. Öýi boşat diýip, sen öýi boşatmazsaň, men seň çagalaryňy, guşlaryňy alyp köçä zyňaman diýip, ugražat etdi. Indi bolsa hiç ýerde işlemeýän Gülşat iň kiçisi sekiz ýaşynda bolan sekiz çagasy bilen günde öýünde çykarylma haýbat edilýär we ene mähri medaly bilen sylaglandyrmagyna garamazdan näme sebäpden öýden çykmagy gerekligi barada gönümel düşündiriliş berilmändir. Emma bäşinji öýleri dolandyryş edarasy bu adalatsyzlygyň arkasynda durandygy bize mälim boldy. Muňa kazyýet işleri bilen meşgullanýan Ramaz adyndaky şahys bizi bäşinji öýleri dolandyryş edarasy goýanak diýip, öz agzy bilen gürrüň berdi. Eýýämden elektrigi üpjünçiligi kesilen öýüň ýagdaýy hem öwerlikgil däl. Köne sowet gurluşygy bolan bu öýde ýaşamagyň özi hem howply görünýär. Muňa garamazdan näme üçin sekiz çagaly bir enany ol öýden iş edinip çykarjak bolunýandygy uly sorag alamaty bolup galýar. Işini ýitirenden soň öýüni hem ýitirmejek bolup hemme ýere ýüz tutan Gülşat Hamraýewanyň ýalbaryşlary jogapsyz galdy. Türkmenistanyň sözde döwlet diýilýän ähli gurluşy sekiz çagaly işsiz galan bir zenanyň daşyny gabap, ony düýt-müýt etjek bolýarlar. Elimde işim ýok. Işsiz galdym. Şu bar öýümem elimden aljaklar, köçä çykaryp goýjaklar. Iş sorap baratman işem beren ýoklar. Turda bir ja bardym. Özüň iş tapy gel, soň işe alamyz diýdiler. Iş beren ýoklar. Kömek sorasam kömek eden ýoklar. Hiç kanakan hissada. Bulary nädip bakjagym bilemek bu çagalaryma.